0754 kasi eka website hi vakhandlegroup co za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup co za vakhandle group we are family aye
e mai vava jarukulai mpacha

Ba, ya wena yima ni mi amukela ka day on the channel that matters to watch uh, ni misa hi mahungu yo tala because ni busy hi swo talatala mara i'm like this one I can't, be, I can't miss this one ta ni khomela for that ni lava ku vulavula hi lavanda na gavaza um, and then ni lava ku vulavula ni ri very honest with myself uh, ni nga yi ku ni zonda mani ni rhandza mani you know ma ni chuhanga ni munhu wo chuhiseteriwa that's why I'm not a friend of any of these people that um of especially influencers ta ta n'wina leti I'm not part of them I'm not their friend I'm just me doing my own thing you know so me wa lava u lava u ta ze ku bvo because u ta ni endla lo tshama na lo vuya na ha ri kwala ka Gaza laha hi le kaya so Gavaza claims ku ri Lavanda i n'wi hosteleli live to tala a n'wi rhukatela a miyela hi mhaka ku yena a nga na nomo wo leha mara ku na xi xin'wana ni nga xi pick up hi gavazo loko a karhi a rhukatela na gavazo on the that clip is 10 minutes long ni ta yi attach at the end of this video

facilitated to their best level ku na leswi ya swa ku we a wu swi koti let me tell you something ku na vana vo tala um a ti a ti in advanced schools where maybe their families are capable va va teka va va yisa ka the best schools those people they perform with the a class learner

Eh, what we do, I mean, where I was going with this is that you can make fun of people, but one thing we know, I can tell you, ka vanhu lava va ri ku hlekeni ka lavender on that panel majority ya vota kuma ku vatswari va vona na ku hlanganisa x plus x wo x na x i mani va nga ku byeli up until u u ku xitulu lexi na xitulu loko u swi hlanganisa i yini i swi nga ha va kota ku two ya switulu but they can't say two x that's how difficult maths is that's why loko x time is x va nge swi koti ku x squared because a va a va nga pay attention to those sweswo va twa times multiplication i inani i plus ka va ta ku two x loko va byele ku the previous one was two x. so a swi hi hlamarisi sweswiya even in our families hina vo vanhu lava ku mats a wu hundza wu tibela science na mats swi famba swin'we physical science especially physics n'we mi nga swi tiveki it's fine especially physics it's very difficult so we can mock people the way we want it because god blessed us with the knowledge and what we have today that we can say

even when you are angry never ever resort to this level because now you are provoking you are provoking the person personally and nisho gavaza angasiteki to that deep because uvule yilavanda ani wangithiwa kulavanda enjani phela lavanda ngaka lavanda always hama dakwini and hi nga rivali phela gavazi loko hi ta n'wi tiva hinkwenu vo tala hi n'wi tive hi mhaka ku Na a ya pfuxela mhaname a ni mhaname a vala sirheni a va fangi hi n'wi tivise hi sweswo gavaza lavanda hi n'wi tive hi mhaka ku a dye hi chavi hi va tivisa sweswo vanhu lava a hi va tiva hi mhaka ku they hold certain influence or certain dignified thing mara for gabaza to stand a personal ground i'm not going to insult insult an old lady let me deal with this one and also bennett my guy just man up man you can't be involved in um, i mean bennett him this one bennett linkley if he doesn't know me he will know me today never ever be stupid ku kuma u hlohlotela nyipi ya vavasati u ri wanuna come on man come on u bizi no kutenda xintsonyana wu wu wu ka vavasati u ri na milenge yinharhu u bizi na ku hlohlotela xi xa xa nenge wunharhu ka vavasati va ri two ku valwa na ku va tsaka ah come on man come on yes famba phunta u byela ku ka ncawuke mali and stuff like that we don't have problem with that naswona hi vona problem hi hlamala tanihi wanuna you shouldn't be engaged in such things

Wa ni twa Gavaza na yimeli ti biyani va ni suspend TikTok one percent leyi va lavulaku yona hi ta deal hi yona sixty percent leyi hi va lavulaku yona wena hi ta deal hi yona everything hi va ku vulavulaku swo ni rhambi mitini ya vanhu a ni la ku beriwa Ah, rasi yeah, mhaka ni ku matsimi xava- ni ku u xavela- ni tiva la ku kwihi xavela wena u ngo vulavula no wa ni tiva u ni tiva la kwihi Gavaza ni tshame ni vala chomi ya wena mina

eya um a saseki ngopfu a ni nga heli swa a ni nga hembi swa swo saseka na sweswi wa ha saseki yi no ka a nga ha fani na nkarhi lowu a ni ka ha kula loko hi kha hi famba na o minkarhi u leyi vavisekile a nga vavisekangi ma o ka a nga ha sasekangi ku fana na nkarhi luwa i think ku na u tshike xikolo la venda hi nkarhi lowu a fane a hete hi wona ivi un'wana ni xo a n'wi advise ku ri ayi man i should go back to school because xikolo xa pfuna ivi a tlhelela xikolweni a ri mukhegula a ri mukhegula phela loko se a ta ka grade ten a ri wa nayinti hi na loko se hi nghena le xikolweni hi hi hlamala munhu o saseka lonkulu va ku i wa nayinti u nayinti ivi loko Gabaza, fika u na lava- benda u lava ola wehe Gabaza, man, tshika ku hlamusela timhaka ta- ta lavender. baby gele loko Hey. yi fika ngwenya le a a i li mhayi yi fika yi yi fambisa beauty ivi hina vo biha a yi hamba hi pasa yona yi nga ri ka swona ivi hi Mara- hi stima lavenda loko se hi Mani, Gabaza. toloverile loko se hi yi toloverini lavenda seni a hi nga ha halwi throughout the year a ho ka hi- a ho pfa hi kokana na leswi leswaku eh, a- a- a ri na vo denis na madyambu um ivi hi monday loko va pfuka ivi ni n'wi tsutsumisa hi kapa a ni he misava ni n'wi tsutsumisa hi kapa kombisa mina hi kapa kwihi Lavenda, Lavenda, Lavenda, kombisa mina hi kapa kwihi

Babaza wena why u pfuka u ndla video nampundzu ndlela lavender ke lavender ne u ni endlele tilife ko va ku hami ni swi vonangi ze sisati u ni endlele tilife to talo a ka a kupa mhani a kupa mina xa ni tolovele ni nga n'wi endlangi nchumu nga n'wi sukelanga loyi wa

nadombo i ndla ti-life to tala ku ya a va ta ni tolovela matimba ma yena matoto ma mhana yena swi ku yini swi ku yini swi ku yini ni nga hlamuli mhaka wa mina ni ti vonela munhu wo penga wo kuma one percent gabaza tikuma siku leri ni nga ni nga ri ku ni nga ku borhekeni gabaza yi ta yi herini magere a ni wena u ri wana van'wanabenete ke a siaaativa
lavhenda xo tsutsuma i te yini gabaza ka mina siku leri a ku tlhe ku hlungula yena

mina i n'wana mhani mhani ni kupi hi swa hi swa ni sanamphela cheka bot bete Eh, n- eh, mina a ni kupi hi swa hi swo hemba ni dzumba ni hemba hemba ni ku he mhana wena va loya swi ku yini ni nga va vonangi ni ku byela hi leswi nga swi kuma ka kristen Ah, mara 1 percent. Ola i Akume tetisa wani, ti loko- result madam Wani. 60%. Ola Akume wani.

mara mimi sasa kustress mara loko a rhuketela n'wina wu va right ya hayi Hayi, a susela henhla ka wena bebe a nga ha suseka van'wana ke a ni- vhiki hi vona ku dyi ta miyela na Hey, ku yena swi ta n'wi khoma kahle na i ta na i ta swi xava xi va ti blokile ti ka ti commenta le ka lavovo va ti blokile
nayayetwana ola loko ni ku team gawaza ixi ni lavalava ti nga ni ku Kulawula team Gavazi. Hakuna team Gavazi. Rini lawalawa.
Mene one. Hey boy Bennett. Hi, this is Gavazi.
Lavenda loko hi ku test 2 ka physics a kuma 5. Ana mi xiyizi. Oh yeah. Hi. Ivi voni ne vona ni tshama na yena ka desk ka desk xi ku eh hayi nga nga n'wi hleka hi n'wi pfuni ivi hi tshama na yena na i remember a tshama na sendzeni ne na mina Eh. na maradona ivi colman xi ku a ni ta hamba ni ku pfuna hi metsa wa twa Coleman i vula khazwa
va ku swi ko bala hayi swi ko to bala ni ku ya loyi
a swi ko bala la mara a ka endliwa yi ka sese nhloko yi nga ri ya swona tomato munhu loyi a sasekina tinyike beauty a ku ri beau- ma vona definition ya beauty without brain ne va vula na vent loko va ku beauty without brain va vula luya n'wana

ya va kumile ku ri i fuma he matoto ma wena i xilo xin'we bala poyinti I- bala poyinti ku gavaza a xi endla yini yini high school a a biya yona poyinti a ni khoma number three mina number one a ku ri xin'wana xa le vaterfala ve ri i ve ri mani that guy number two ku va eh, eh, maradona

a ri a ri a a ku eh, yena u lava ku ni khandziyela bazi i just don't remember marito hi marito a ku lava ku ni landza hi bazi a ni pfela ilimi ya u hlangovela badi loyi ivi ma two three weeks back a hi ri ku n'wi adviseni hi rila na yena la venda vuya kaya a a pfumelelana na yena loko se a twa tibiya